Мин акчаның бәясен беләм. Ул аны акча эшли дип уйлый, миңа да кирәк, миңа да кирәк дип аның артыннан чаба. Мин бәреп үтерә алам. Сугышчылар бара. Алар алтын урдага киткәннәр. Аннан соң сугышканнар. Бу безнең мультфильм була. Кайбер вакытта мин үземә итәм теге. Менә Роберт белән кемгә генә әйтсәң дә, о, диләр. Бер Кара, үтерәләр Да, да, син да. аны газета белән, менә шулай Мохаббат итеп. күрә. Әй, үтерәм генә мин аны. Җәмәгать, ниһаять, без тапшыруыбызга гүзәл затларыбызны да чакыра башладык. Һәм инде безнең бүгенге кунагыбыз, Татарстанның атказанган артисты Гөлназ Сафарова. Мин Роберт Исламов, бу тузга язган әңгәмә. Нәрсә дә булса килеп чыгарга тиеш. Киттек. Сәлам. Ни хәлләрдә? Әйбәт. Ну, Гөлназ, э, беренче сорау сиңа. Ну, Э, Гөлназ, әйбәт Нишләп, җавап бир. нишләп иреңне күрсәтмисең соң бер кешегә? Роберт кичә генә әле э, Инстаграмда шулай Янып язып күрдем. яталар, э, Бу синең иреңме, кайсы синең ирең? Син нәрсә Кеше- димәктә? Кеше анда расследование үткәреп ята. Ди, минем ирем фотога төшергә яратмый. Әйе. Йо, йо, йо дип кенә әйтә ул. Әйе. Мин селфи килеп «М-м-м» дип кенә әйтә. Ул шуннан китте, ничек тә мине төшермә, мине төшермә, мине төшермә. Ярар, ярар, төшермим, төшермим, төшермим, төшермим. Һәм бу ничектер шундый м, аны үзенә дә ошый башлады бу әйбер. А, тагын мине сорыйлармы? Мин төшмим. Ул кемне белеп алды. Һәм ул бу комментарийларны укый, көлә һәм Ә, барыбер төшмәячәкмен. Табышмак, әйме. Әй, кем ул? Бармы ул, гомумән? Дип, кеше бит хорошо дип әйтә башлады теге. Бармы соң ул аның дип. Гомумән бармы? Бар, минем ирем, бар. Ну, безнең интервью килеп чыгачак, чөнки мин теге сораулар гына бирәм, барыбер гына җавап бирәм, матур тулаймы. Юк, Роберт, беренчедән мин сине беләм, икенчедән мин синең нинди фикерле икәнеңне беләм, һәм син мине яхшы беләсең, шуңа күрә син миңа сорауларны тек өстен өстен генә бирмисең. Ә девалар. Казып э, бирә аласың. Ә, девалар әйе. Девалар әйе. Шуңа күрә без бер-беребезне таныйбыз. Аңлыйбыз. Э, аңлыйбыз дигәндәй. Казанда укыдың, Казан дәүләт университетын тәмамладың, әйе. журналистика факультетын. Әйе. Э, татар журналистикасы мол? Татар журналистикасы. Татар журналистикасы. Гүлназ Сафарова бит инде, әйме син? Гүлназ әни син. Гүлназ хуҗабикә. Гүлназ бала. Гүлназ апа. Гүлназ онык. Гүлназ онык. Юк. Менә әйдә бишесе турында, биш образ турында сөйләшеп алыйк әле. Гөлназ әни ниндирәк ул? Мин аңлыйм, әйме, кыер үзең турында сөйләргә, әйме. Ләкин аңа да карамастан... Без роль бирмәк кыен түгел. Кыен түгелме? Юк. Ну, журналист буларак инде сен кыен түгелме? Үзең түгел. Сөйлә әле менә үзең. Гөлназ әни нинди ул? Гөлназ әни ул бик борчылучан. Борчылучан. Әйе, баласы өчен, әйме? Ләкин ни хәтле генә орышса да баласын, ул барыбер аңа соңыннан ну ярар дип әйтүче. Ә хуҗабикә, Гөлназ хуҗабикә нинди? Һәм мин шуны аңладым, менә бер 22-24 яшьләремә хәтле мин гомумән пешерергә яратмыйм һәм пешермәячәкмен дип уйлыйм. Нәрсә инде ул менә ризык ашыйсың бит инде, ну үлмәс өчен ашыйсың, әйме, яшәр өчен ашыйсың. Ну культ түгел ул дип уйлыйм. Ә хәзер мин аңладым, ул аның үзенең бер дөньясы бар. Менә бу кухняның, ризык пешерүнең, менә ул гаиләне туплап торучы бер элемент. Әйе, әйе, әйе, җыйнаучы. Җыйнаучы элемент. Шуңа күрә мин хәзер шундый яратып ашарга пешерәм. Мин хәзер рецептларны беләм, мин экспериментлар яратам. Картая безнең Гөлназ, картая. Әйе, бернинди уколларсыз, Роберт, әйтелгәнме? Уколларсыз. Ә, Бернинди янда ботокла- ботоксларсыз. Ә менә Гөлназ, э, Гөлназ алып баручы. Мгм. Гөлназ алып баручы нинди ул? Ә, Гөлназ алып баручы ул шулай ук ә, мин мин кеше буларак үземне әйтә алам, менә мин экспериментлардан курыкмыйм, мин ялгышлардан курыкмыйм. Мгм. Һәм бу минем бөтен өлкәләргә, өлкәләргә кагылыр. Бер бала тәрбияләүме, Әйе. ул, ашарга пешерүме, ул, димме, яисә алып Ага. барумы ул. Гомумән син э, экспериментлар яратасың инде. Әйе, Синең эксперимент. креатив э, икәнлегеңне бөтенебез дә беләбез инде. Мгм. Э, Гәрчә мин үзем беләм инде. аны, Әйе, әйе. син беләсең. Әйе. Ә менә Гөлназ, Гөлназ бала. Гөлназ бала нинди ул менә? Гөлназ бала ул Әти әнинең янында ниндирәк син? Элек ул гомумән э, тыңлаусыз иде. Very hard диләр әле. Ул ужас иде инде ул. Ә хәзер мин бик тыңлаучан. Э, мин э, әти әниләрнең фатихасыннан башка, киңәшеннән башка ниндидер зур эшләргә тотынмыйм беркайчан да. Алло әни, алло әти. Минем әби әйтә инде, ул мине орыша да. Эй, сиңа әйтәм, әйтәм, әйтәм, әйтәм, син мин, ага, ярар, ярар әби, ярар, ярар әби дип тыңлап торасың, бары үзеңнекен эшлисең бит син. Мин әйтәм, ну, юк, мин тыңлыйм. Ну, үз сүзле инде, син ул шундый. Үз сүзле мин, үз сүзле. Кайбер вакытны мин үземә итәм, ә, теге җитте ә, булды. Ә Гөлназ, ә Гөлназ апа. Күпләр өчен апа бит. Кайгыртучан. Кайгыртучан. Әйе. Минем өчен, минем туганнарым, менә бу категория, алар минем өчен э, нидер бик мөһим кешеләр, мин алар минем өчен балалар һаман да. Аларны рәнҗеткән кешеләрне мин бәреп үтерә алам. Шушы вакытка ирешкән, ирешелгән иң зур уңышың синеңчә? Роберт берсен генә чүпләп алып әйтә алмыйм. Шулай да иң зур э, һәм бу дөньяда Аллага шөкер, мин моны эшләдем һәм э, бу минем бар дип әйтә торган әйберем, ул минем гаиләм. Карьерист? Юк, мин үземне карьерист дип санамыйм. Юк. Барас, син ирешәсең әйме үзең утыңа, теләгән диеңә. Ничектер шулай үзеннән үзе. Үзеннән үзе килеп чыкты. Как говорится, теге под счастливой звездой родилась. Шунысы да бардыр дип уйлыйм. Бар, бар дип уйлыйм. Һәм матурлык? Ну, ансы да бар. Син матурлык өчен тугансың, әйе, матурлык өчен тугансың. Мин уйлыйм, мине бик күп җирләрдә беләләр дип. Мин уйлыйм гына түгел, мин моны беләм бит инде. Без аны үзебез дә әйтә алабыз, син һәр кеше белә диярлек. Мин беләсеңме, мин мин моңа шатланам. кайбер артистлардан ишетергә туры килә мин каядыр барсам анда мине таныйлар мин күзлек киям былай итеп капланам мин беркайчан алай итмим юк әлбәттә сине бит шушы халык танытты сине ул күтәреп алды ул сине кабул итмәгән булса син күзлек киеп менә шундый кепка киеп йөри алмас идең былай иттереп менә ләкин миңа кеше ошамый икән менә ул килеп басарга мөмкин минем каршыма миңа ошамый ул менә мин ниндидер энергетикасын тояммы аның нәрсәме менә мин кешене тоя ним бар шундый бер моментым әйме мин мин кешегә ярарга диеп кешегә ошарга тырышып сөйләшмим менә теге ярар инде бу мине яхшы дип беләсең мин алам да борылып кына куям мин сөйләшәсем килми икән мин сөйләшмим ә балачакта син кем булырга хыяллана идең ә иң кечерәк чакларда дип әйтик инде ул җиденче сыйныфларга хәтле мин табиб булырга табиб диеп менә врач димме аның ниндидер теге тылсымы белән кеше бит терелеп китәргә мөмкин ул операция ул эшли ул бөтен күңелен биреп эшли һәм ул тормышларны коткарып кала һәм мин менә шулай мин дә шулай булырмын һәм мин күпме кешегә файда китерермен һәм күпме кешенең гомерен саклап калырмын дип нәкъ менә операцияләр ясау турында хыялланадыр инде нәкъ менә мөһим кешенең тормышын ялгап җибәрү турында Роль син менә Иван Глунов, әйме? Ситуациясе артыннан күз яттыңмы? Күз яттым. Менә халыкның бергә рәлеше бәйме гаделсезлеккә каршы чыкканын, әйме? Хәм җиңгәнен. Хәм җиңгәнен, әйе, иң мөхиме шул. Ә менә безнең Татарстанда, гомумән, татар журналистлары арасында шундый ук профессионаллар бармы? Әлбәттә. Әйе, син аларны әйтә аласыңмы? Әлбәттә, профессионаллар бар. Иң беренчедән ул минем әтием. О. Әйе, Миңназ Әгъзам Сәфәров ул гомере буе э, дөреслек өчен көрәште һәм үз сүзен әйтергә курыкмый, курыкмады, курыкмый да әйме. Э, минем өчен иң көчле журналистлар булып тагын мин саныйм э, Илшат Юнусович Әминовны. Әйе. Теле телгә йокмый, акыллы, эрудит журналист. Тагын мин Риман Гыйлемхановны аерып әйтә алам, әйме. Аның язмалары көчле журналист. Рәшит Минхаҗев телевизион журналистларга килсәк, Ул э, Фирдүс Гыймылдинов, Данил Сәфәров. Ну, соны китсәк бар, бар безнең Татарстанда көчле журналистлар. Гомумән син бар дисең инде, әйме аларга? Безнең буыннан соң, менә безнең буын, әйме? Безнең буыннан соң андый журналистлар бик э, сирәгәйде. Оз. Кимеде. Кимеде. Кая алар? Мин гомумән язучы журналистларны хәзер яхшы язучы журналистларны бик сирәк очратам. Татар журналистикасы ул кайдыр менә оска тәгәрәгән әйме менә. Бармы андый синдә ни? э, фикер менә ә менә даже беләсеңме аска тәгәрәгән ул бәлки менә син дөрес айттың язу һөнәрлеге юк язу һөнәрлеге юк юкмы карыны карыйсың менә карале аннан ничек чыгарга ул кризистан ничек чыгарга укытырга белем бирергә һәм гомумән туырга һәм гомумән беләсеңме хәзер э, журналистлар да менә бу журналистлар дип әйтәм инде язучылар алар э, кешегә ярарга тырышалар ягъни мәсәлән э, шул ук э, күбрәк артистлар турында язалар шундый җиңелчә мәгълүмат бирүчеләр мәсәлән фирдүс тямаев җырлаган анда кем ландыш нигъмәтҗанова өченче баласын тапкан лилия мулгалиев дүртенчесен тапкан менә шундыйрак ни дип әйтик шушындыйрак дулкында язалар име ә, ә, ә ниндер проблема аналитиканы ә, кузгатып алар ниндер проблема турында яза башласалар халык аны аңламас лә бәлкем чынлап та аңламыйдыр менә без рөстәм белән дә бу темага сөйләшкәнебез бар халык андый ә, темаларны хәтта интернетка куясың караулар аз юк ә менә кемнеңдер бишенче бала тапканын кеше егылып китеп укый һәм криминал ну элегелектән кызыгый халыкка шулайдыр бәлкем перехват шуңа күрә бит инде иң зур рейтинглы тапшырулар шулайдыр дөрес дөрес Менә күпләребез әйме ТНВда яңа җитәкче кирәк диләр, әйме? Имеш, Илшат Аминов тулаем парламентка китәчәк инде, парламент эшләрен алып барачак инде гомумән. Дип сөйлиләр. Дип сөйлиләр, әйе. Синеңчә ТНВ белән кем җитәкчелек итә ала? Бармы андый кешеләр менә? Мин бу сорауга ла дип кем менә шушы дип җавап бирә алам. Беренчедән, Илшат Юлович торсын әле үз урынында дип әйтәсем килә, чөнки чөнки э, татар җанлы, акыллы, э, фикерле һәм бар стратег ул, стратеглар алар аз. Дөрес әйтергә кирәк, әйме? Менә хәзер әгәр дә кырдан алып килеп торса, хәзер бит инде күп җирләрдә җитәкчелектә э, менеджерлар дип әйтик менә. Ягъни алар бу өлкәдә эшләмиләр, ләкин яхшы җитәкчеләр. Алар э, схеманы беләләр, алар инде акчаны ничек э, урнаштырасын беләләр, алар ничек теге кешене эшләтәсен беләләр, ләкин алар үзләре бу өлкәдә белмиләр. Менә андый кеше э, телевидение һәм сәнгать өлкәсендә андый кеше бик булырга тиеш түгел дигән фикердә мин чөнки менә илшат юныс э, мәсәлән үзе э, журналист ул әйе Әйе. ул моны эчтән белә Әлбәттә. ул ничек эшлисен белә һәм ул э, журналистларны белә ул менә э, сәнгать иҗат кешеләре белән ничек э, үзен тотасын белә менә бу э, кеше белән эшли белү нечкә момент кеше белән эшли белү генә түгел менә бу һөнәрне белү бу һәм шушы өлкәдә эшләү үзендә менә бу э, э, э, кечкенә генә нечкәлек ул бик зур әһәмияткә ия димәк психолог та инде монда минемчә яшь эшләргә көче ташып тора торган бу системаны эчтән белүче һәм җитәкчелек тә итә ала торган кеше булырга тиеш хатын кызмы ир атмы мөһим түгел минемчә ә менә хатын кыз алып баручы кыенмы алып баручы эшләү аның спецификасы кыскасы нәрсәдә? Кыен, авыррак э, ир-атларга караганда. Ир-ат алып баручыларны күбрәк яраталар. Алга таба дәвам итәбез. Күр әле, Син бит инде безнең э, татар эстрадасының бер өлеше, әйеме? Менә 5 елдан соң ниндирәк булыр микән? Һәм э, кайсы якка үзгәрер ул? Э, биш елдан соң нинди булар э, диеп сорыйсың, э, сорыйсың. Әй- Әйдә, ә- 5 ә елдан син- булмасын, 10 елдан булсын, Ну, әйдә син менә. чит ил эстрадасын кара. Шуны була Менә шул килеп җитәчәк. Ул әйберсе. Әйе, менә ха рус эстрадасы килеп җитте безгә. Түгел, бездә әле шоу. Әлегә, әйме? Әле шоуга да барып җитмәдек инде без. Әкрен генә. Андыйрак шоулар. Кайберәүләр барып җиттеләр, әйме? Менә халыкка шушы ыши ыши ыши ыши дип эндер эндер эндер. Күбрәк тегендә торталар юрганны, әйме? Алар ялгышалар менә бу җырчылар ялгышалар барыбер индивидуаль булырга тиеш икенче юк дөрес әйтәсең менә индивидуаль була алмый икенче фирдүс тимаев була алмый була алмый аларны кагылып кабул ит әйтте, син әзрәк кенә үзгәрт, әзрәк кенә икенче бул. Ләкин күпчелек кеше дә менә ул аны күрде, ул аның уңышын күрде, ул аны акча эшли дип уйлый, миңа да кирәк, миңа да кирәк дип аның артыннан чаба. Менә бу бик үк дөрес э, э, эш түгел. Менә Захар белән Зуфер Хайретдин феймы? Угу. Менә син бу Шул гүзәл раза Элвин Грей башта, әйме? Бу бу низакта кем кем өчен син кем яклы бара айта аласыңмы син аны? Э, монда беләсезме? Мин монда шулай анализ ясый алмыйм. Чөнки мин моның эчке моментларын белмим. Менә халык нәрсә эшли? Карый да э, Вадим язган хайван Зөфәр дигән, Зөфәр әйткән юк, Вадим хайван акча түләмәде дигән. Һәм монда китте симпатия. Вадим яхшы, юк, Зөфәр яхшы. Ник акча алган ул аннан? Ник моңа ул акча биргән? Анда кемдер тагын менә, ну без бит белмибез. Монда бар хукук дигән әйбер шулай. Монда бар договор дигән әйбер, име? Һәрбер җырчы телиме ул, теләмиме ул акчасын бирергә Роберт. Ул шушы э, договор буенча эшли. Әйе. Минемчә, монда э, теге без генә кычкырып хәл итәргә тиеш түгел, монда, белмим, суд хәл итәргә тиеш. Белмим, әйтә алмыйм алар арасындагы низагны, чөнки монда бик күп нечкәлекләр бар. Бик күп нечкәлекләр бар. Шуңа күрә без нейтраль, әйме бу якта. Мин нейтраль монда. Бәлки күзәтәбез. Әйтәм бит, ә компетентлы органнар аңлатып күрсәткәннән соң гына мин үземнең фикеремне әйтә алачам. Кара әле, бу чынлап та шулай икән бит дип. Аһа, монда акчаны урлаганнар икән бит дип яисә, ой, юк, урламаганнар, Әйе. бит дөрес икән дип, әйме? Ялгышмасам, ТНВның бюджеты елына, әйме? Әһә. 500 миллион сум. Шулаймы ни? Ну, кара әле, ә, ләкин аның сыйфаты, әйме, контенты, ну, мин тапшыруыннан тыш инде, әлбәттә. Ничектер менә... бәлем- Оставлять желать лучшего дисең? Әйе, ну, как-то вот менә шундыйрак барыбер. Вот син ничек үзең уйлыйсың? А, Мин моңа берни дә бәя бирә алмыйм, Роберт, чөнки э, мин э, телевидение өлкәсендә

Шушы эшләү ул бик кыйбат тора. Бик кыйбат тора. Э, кешеләр теге уйлыйлар, что нәрсә инде, алдын камера төшердең. Юк, ул э, камераларның, ул техниканың кыйбатлыгы беренчедән. Аларны яңартып торырга Әйе. кирәк, әйме? Ул штатны тоту. Син беләсеңме, Яңа гасыр телеканалында ничә кеше эшли? 700 дән артык 700 дән артык. Әйе, 700 дән артык. Ул штат. Аерым реклама өчен җавап бирүчеләр, аерым монтаж өчен җавап бирүчеләр, ну, аерым э, режиссерлар, аерым э, студия өчен җавап бирүчеләр, микрофон өчен җавап бирүчеләр. Һәрбер кешенең үз э, э, һәрбер эшнең үз остасы булырга тиеш бит. Дөрес түгел ул, син микрофон эләсен, син видео куясың, син нәрсә, менә шундый заманга китеп барабыз, димме? Шуңа күрә э, мин э, телевидение бу акчалар кая дигән сорауга, минемчә, менә җавап биреп һәм аларның э, барысын да аңлатып биреп була дип уйлыйм ләкин мин менә якынча әйтә алам журналист буларак әйме э, бер тапшыруның бәясе мәсәлән 40 минутлык тапшыру дип алыйк инде 50 меңнән дә ким түгел мин дә шулай менә тнвдан бары тик ретро концертлар карыйм э, спорт чаралары төрле мәк барысына һәм мин тапшыруын карыйм син моны әйтмәгән булсаң ярый ә менә Шаян ТВга чыбалыйк әле, әйме. Э, Шаян ТВ ул бит инде аңа теге күпме өметләр багладылар, әйме, менә теге ул бит инде татар телен үстерүдә шундый бер баскыч, әйме. Ныклы бер баскыч инде, әйме, балалардан башлап. Синеңчә, ул үз э, эшен үтиме? Менә Роберт кызганычка каршы мин бу сорауга җавап бирә алмыйм. Ни өчен? Чөнки минем караганым юк. Юкмы? Шаян ТВ карап торга вакытым Ә, юк. бал- Мин балаң карыймы? Айдан. Э, юк карамый. Юкмы? Юк карамый, чөнки минемчә ну әзрәк кенә мин үзгәрешләр кертер идем анда берничә тапкыр гына менә менә шул кирәк ну мин берничә тапкыр гына күзәтеп алган бар шуңа күрә мин тулы анализ ясый алмыйм әй аңлашыла э, әйе ләкин син бит барыбер теге үзгәрешләрне яхшылыкка гына кертәсең бит инде барыбер әйме шулай бит ну нәрсә менә үзгәртер идең мәсәлән нәрсә әйтер идең әзрәк заманчарак кирәктер дип уйлыйм заманчарак һәм үзебезнең мультфильмнарны чыгарырга кирәк теге тәрҗемәләр генә түгелдер әйме тәрҗемәләр генә түгел менә үзебезнең мультфильмнар чыгып алды бит ул бер юлы бар Ә мин ниндидер бер мультфильмга эләктем, име? Әйе. Ой, андый мультфильмны мин русчасын да карамыйм. Шундый мультфильм тәрҗемә иткәннәр, име? Анда э, теге кагаз генә геройлар кебек, шундый син белмим мультфильм исемен дә сугышчылар бара. Алар Алтын Урдага киткәннәр. Аннан соң сугышканнар. Бу безнең мультфильм бит. Безнең мультфильм түгелме тәрҗемә иткәннәр. Бу иң иске мультфильмны алып тәрҗемә иткәннәр. Мин Нормас. балай так... Нәрсәсен булды? Әле моннан куй әле икенчесен. Бит инде формаль барыбер татар радиосында эшләмисең инде шул күренеп кенә аласың инде иман. Әйе, бер тапшыру. Син хәзер татар радиосының voice. Voice. Voice, әйе. Voice, әйе. Бик күп клиентлар бик күп заказчиклар минем тавышын сорыйлар хатын кыз тавышын инде миңа әйтәләр без гөлназны бирә алмыйбыз инде бөтен реклама аның тавышы белән юк без түлибез гөлназның тавышы булсын миңа кайбер артистлар э, мин бөтен артистларның да рекламаларын озвучивать итмим сайлап сайлап алып кына шулай ук әйе алар миңа әйтәләр ну икеләтә түлибез өчләтә түлибез озвучить итмим акчадан да тормый бит эшлиме ләкин миңа приятно мин үз максатыма ирешә алдым татарларга әйме татарларга кайсы шәхесне үрнәк итеп куяр идең менә тукайлардан җәлилләрдән тыш әйме минем өчен роберт әйме барыбер менә карап, сокланып карале, менә мондагы акыл, мондагы тәҗрибә, мондагы рухи байлык, иман дип менә шулай карап, ак бабай дип карап сокланып торган кешем ул Минтимер Шәрипов Шәймиев. О. Менә Роберт белән кемгә генә әйтсәң дә о диләр. Бер генә кешедән дә минем м дип әйткәнне ишеткәнем. Бер генә кеше. Чөнки ул менә бу образ ул именно. Йомшак бабай. Агаби. Агаби, бабай, әй, әй, менә әй, матур әйттең менә бабай, йомшак әй. Енекинең агабие кебек. Әй, әй, әй. Ак бабай. Инстаграмга күчеп алыйк әле. Сиңа язучылар да бар, әй, кыланчык, туда, сюда, син мондый карара, Бу хейтерлар инде, әйме? Хейтерлар. Мин аларны хейтерлар. Син алар белән ничек көрәшәсең? Мин алар белән көрәш, Роберт, мин менә шундый яшькә җиттем дип әйтәм инде, әйме? Элек мин э, теге э, кайнап чыга дидем. Әйе. Ә син, ә үзең, ә Әйе. менә, ә менә шулай. Әйе, Сабир белән. Акчаны күп эшли ул, фәлән ул тегән. Дидем, бар, кит моннан. Әйе. Шибен без пык кына үтерәләр Да, да, да. аны газета белән. Менә шулай. Мохаббат итеп. күрә. Әйе, үтерәм генә мин аны. Алга таба дәвам итәбез. Менә Инстаграмда еш утырасың инде, барыбер, әмма күрәбез инде. Бармы үзеңнең яраткан блогерларың? Э, Собчакны күзәтәм. О, но Миңа ошый, э, аның э, сатирасы ошый миңа. А синең кушак? Постлары ошый. Әйе. Постларын миңа. Ул теге бәреп әйтми, э, ул шундый матур итеп кенә әйтеп әйтеп куя, э, кешенең күтенә утырта ала. Колка, колка. А, Познерны бик яратып Мгм. укыйм. мин. Юк, татарлардан Рөстәм Исхаковның мин яратам, ул шундый истәлекле итеп яза, аңлатып барысын менә шунда болай булды. Рөстәм Исхакый. Әйе, Рөстәм Исхак. Теге җырчыларның кайда нәрсә э, без бүген Кукмарада, без бүген Алабугадаларны мин лыгымны үтәм, туйдым алардан бөтен кеше шулай. Ну, алар молодцы инде, алар язалар, алар теге афиша кирәк бит, без бүген монда, без бүген тегендә. Мин аларны берничек тә гаепләмим. Теге кызык түгел дип кенә әйтү минем өчен. Кара алга таба дәвам итәбез. Бу инде безнең традицион сорауларның, әмма Айна күпме аласың? 30 мең 30 меңгә яшәп була икән. Без аны аңладык. Мин моны әйтмим, әйме? Ләкин мин шуны э, шунысын әйтә алам, мин э, акчаны эшлим. Һәм мин аны эшләп табам. Әйе. Эшләп табам, әйе. Э, теге уйлыйлар, теге алып бару гына дип, алып бару гына түгел, ул төнләрен сценарийлар язу. Әйе. Син инде беләсең. Беләм, беләм, Менә бу акчаның ничек табылганын. Мин акчаның бәясен беләм. Мин э, үземнең исемем өчен, үземнең рейтингым өчен бик күп эшләдем.

Беләсеңме, э, ни өчен әйтмим мин моны, Роберт, димме? Чөнки э, бар шундый кешеләр, мин э, шакаттым, директка язып, ә без сезнең машинаны барып беләчәкбез. А. Ә мин синең номерыңны барыбер беләчәкмен. Ә мин синең кая торганыңны барып беләчәм. Ә ни өчен дип сорыйм мин, һәм җавап бирмиләр. Һәм менә бу мине нидер шиккә сала. Ни өчен минем шулай машинаны белергә тилеләр? Йөрим бер машинада бик кыйбат түгел минем машина, бик арзанлы да түгел минем машина. Ну, җәмәгать, мин әйтәм, Монда юк түгел, монда юк түгел инде. Ford Focus та йөри. Мин әйтәм үземә, номер 3, 4, 5. Все булды. Все булды. Менә татар халкына, әйме? Әйе. Нәрсәләр теләр идең син? Татар халкына мин э, сабырлык теләр идем. Әзерәк кенә э, Кыюлык юк. кыюлык теләр идем. Әйе, гел басылып кына тормасыннар иде, әйме. Э, Үз э, сүзебезне әйтә белергә кирәк. Үз позициябезне саклый белергә кирәк. Э, Менә халык ул бик зур көчкә ия. Әйе. Менә без әйтәбез, нәрсә эшли алабыз инде без? Без бит күп Җәмәгать, без бит күп. Әйе, мин үзем генә бер нәрсә эшли алмыйм. Роберт үзе генә бер нәрсә эшли алмый. Шуңа күрә без үзебез ышанган бер кеше, бер кеше мул ничәмә кешене өскә күтәреп дип әйтик, менә әйме? Бер зур көч булып бергә атларга, бергә барырга һәм бу проблемаларны бергә бетерергә тиешбез. Буч. Бу нокта булды. Бу нокта булды. Бу мощный нокта булды. Э, рәхмәт Гөлнасиңа.